Ehm, grazzi tal-li ġejtu, somma, jidir li għaw aktar nis mis-soltu, grazzi. Ehm, probably eh, tort ta' nanti, somma. Xie 15 sena ilu jew, jew forse 16, ġewwa Helsinki, eh, il-Finlandja, tlaqqa seminar internazzjonali kbir li għalih ġew mistiedna l-iktar imħuħ produttivi li kien hemm fid-dinja dak iż-żmien. Mhux jien qed ngħid, huma qalu, qalu stiednu the most productive minds. Issa biex intikom idea ta' min kien hemm. Dak iż-żmien kien jistema' ħafna fl-aħbarijiet jew fil-midja, insomma, ċertu kantant Irlandiż tal-Boom Town Rats, jidhirli, kien jismu Bob Geldof. Dana kien attiv politikament, insomma, kien jagħmel ħafna kunċerti li kien jistieden għalihom ħafna artisti kbar, kien jiġbor ħafna flus biex iqajjem kuxjenza fuq xi problema li kien jidhirlu li għandha bżonn tiġi magħrufa, xi ġuħ fl-Etjopja pereżempju, jew fuq l-AIDS, kemm naħseb. Ġifieri għamel ħafna ġid u ġabar ħafna flus u qajjem ħafna kuxjenza fuq ħafna suġġetti importanti. Mela lil dak stidnuh bħala wieħed mill-the most productive minds dak iż-żmien. U stiednu wkoll lil Stephen Hawking. So, Stephen Hawking huwa bni raġel paralizzat totalment kważi, għandu ftit saħħa fis-swaba' ta' id waħda jew jew forsi tnejn, u dan meqjus li huwa l-aqwa moħħ fid-dinja llum wara Einstein. Ħa npoġġiha hekk, jiġifieri fil-kożmoloġija hu għandu l-aħħar kelma, sewwa. Kien se jmut, ekku. Għamlulu magna speċjali li biss bil-ftit saħħa li għandu fis-swaba' t'idu jista' jittajpja u l-kliem li jittajpja jinstema' bħala diskors. Sewa? Mela l Das Tidnuh ukoll. Jiġifieri kien hemm Bob Geldof u kien hemm dan u kien hemm ħafna nies oħra tal-istess ħaġa. U meta spiċċaw wara xi jumejn, xi weekends iħ jiddiskutu. Aħna li ma konniex hemm, sewa, konna qalulna x'ġara. F'paragrafu żgħir inqas li dak li rajt jiena, jidhirli f'xi website, dak iż-żmien kienet teżisti l-internet, jidhirli fuq il-BBC World, nirrispettaha ħafna jiena, insomma kien paragrafu żgħir u t-titlu tal-paragrafu kien illi l-univers huwa kumpless wisq biex jista' jaħkmu moħħ il-bniedem. U kienet is-Santa Marija Madonna li fika kont kważi ħadt għaliha jien li ma stidnunix li għal dik għadu jaqalgħu in-nies speċi. Imma mbagħad fil-paragrafu kien hemm xi ħaġa li li fiha xtomot f'ċertu sens. Il-klima laqas kif fimtu jien kien jgħid hekk, ara kien jgħid li li kull wieħed minna ibda minn l-iktar wieħed l-ikbar moħħ li hawn fid-dinja bħalissa jgħidu li l-ikbar moħħ huwa ta' Stephen Hawking, pereżempju. Sa l-iktar wieħed kretin, sewwa, jiġifieri, qabel konna ngħidu sa l-iktar wieħed skarpan, imma skarpan le, miskin, imma l-iktar wieħed kretin, jiġifieri l-ikbar moħħ li semgħu, ħadd minnhom mhu qed jara kollox, sewwa, jiġifieri hemm l-istorja magħrufa li inti qisek qed tara minn tieqa, sewwa, it-tieqa tiegħek tista' tkun ikbar minn ta' ħaddieħor imma għal dak li hemm fuqek, maġenbek, warajk, x'aktarx wieħed mhux qed tarah, allura ma tafx kollox. Però, però, kull wieħed minna huwa responsabbli lanqas miegħu nnifsu, sewwa. Illi jasal għal xi forma ta' konklużjoni minn dak li jara. Id-dinja li jara, irid jasal biex jikkonkludi. Hu għax inti ma tistax pereżempju kull ħaġa li nsaqsik jien tgħidli ma nafx għax m'għandix id-dejta kollha. Inti tixtieq tqisek ibla sewwa biex topera fil-ħajja, biex tagħmel sens minn dak li tara, trid tasal għal konklużjoni mit-tieqa li tara sewwa minn dak li taf. Inkella Ma tkunx onest miegħek innifsek, irid ikollok opinjoni. Din l-introduzzjoni lili tgħinni insomma nittama biex niġġustifika ruħi għaliex għażilt da suġġett. Sewwa, ġifieri għax eh, forsi f'xi kultant ikun hemm xi kummenti daqsxejn waħda ta' daħk jew hekk imma blebda disrespect li ħadd ġifieri kull wieħed minna minn dak li jaf irid joħloq dinja li tagħmel sens għalih, għax inkella nkunu kulħadd ngħixu fil-chaos, sewwa? Issa, ħa nimxu biċċa oħra lejn in-nanna, insomma. Jiena twilidt fl-1955, iż-Żejtun, sewwa? Is-snin ħamsin huma dinja 'l bogħod mil-lum, sewwa? Kien hemm aneddotu kif twilidt jien ukoll. Ommi, jiena kont it-tieni wild illi wildhet ommi. Sewwa qabel kienet wildhet ommi lil oħti u wilditha id-dar ġo l-għorfa. U tant kienet stħat mill-majjistra ommi, ommi miskina jisha kienet jisha balala, illi meta meta ġiet biex twelled lili, Ma qalet 'il ħadd, kien hemm in-nanna però fid-dar ukoll, ġifieri. U telgħet fl-għorfa ommi meta ħasset l-uġigħ ġej u wellidtni mingħajr l-għajnuna ta' ħadd. U n-nanna, sewwa, in-nanna, Katarin, dik, saret taf dil-biċċa xogħol meta samgħatni nibki, fortunatament bkejt, insomma. U l-aneddotu kien li n-nanna telgħet tiġri u kif ratni, Qalet, qalet madunna dux xini u kemmu ikre. Ġifir mill-ewel bdejna tajjeb maħħa sewa. Wara sirt naf li kienu ehm, ipproponewa għal-Premju Nobel għad-diplomazija. Allora, ummi miskina għamlet omora, omora u zmiena, tgħid il-kulħadd. Illi meta tarbija titwila tkera. U mbagħad wara tisbieħ. Veru, veru, x'aħna ngħidu ngħidu kera fin-nieqa sabiħa fit-tieqa. Sabax marruqa magħrufa. Insomma, veru, x'ma ta' ħarkan, x'kustus ma ta' Ija, mela, is-snin 50 Huma dinja 'l bogħod biżżejjed. U nerġa' ngħidu li jiena fl-ewwel ħames snin ta' ħajti ma kontx naf x'il-madoffi qed jiġri. Jien ma niftakarx stejjer ta' meta kont żgħir ħafna, sewa. Imma jien ngħidu li forsi minn meta kelli ħames snin, jiġifieri fis-snin sittin, sewa, bdejt Nagħti każ ta' dinja x'kienet qed tgħid insomma. Issa, is-snin sittin xorta huma dinja għal bogħod, sewwa? Iż-Żejtun speċjalment. Eh, u jiena trabbejt ġo familja, miż-żewġ naħat tal-kamra speċi, li kellhom kuntatt kbir mar-raba', mal-biedja. Jiġifieri nista' ngħid illi anki ġo ż-Żejtun aħna konna daqsxejn aktar rurali minn ħafna nies oħra, sewwa konna nies tajba, twajba, ta' ma kienx ħamalli assolutament jiġifieri, però anki l-ambjent li tarbejt fih jien kien iktar rurali anki għal minn xi nies taż-Żejtun, sewwa. Issa dan Fi tfuliti kien daqsxejn waħda ta' problema għalija għaliex ma nafx jekk għedtilkomx imma jiena twilidt b'IQ għoli. Allura meta inti tagħmilha ma' nies illi t-tagħrif tagħhom huwa pjuttost differenti minn tiegħek għax jiena kont naqra ħafna insomma riżulta minn kmieni sa. Kienet problema, però llum tant tajt kemm jien kuntent bi għax jiġifieri l-ambjent li twilit fih jien dak il-apent rurali u l-kliem li kellmuni probabbli għamilni dak li jien illum. Illum jekk jekk għandix dikka fama jiena speċi għax nbabas fil-Malti taf int fil-kuntest ta' Malti qadim insomma u naf il-mentalità qadima. Imma fil-bidu kien daqsxorta ta' problema, jiġifieri il-generation gap Naf sewwa x'inhi. Però fost il-qraba tiegħi kelli nannu, mhux dan, l-ieħor, ieħor, in-naħa ta' missier missieri somma, illi għex mitt sena, mitt sena. Issa dan fit-tfuliti konna mmorru għandu kull nhar ta' Ħadd għax kien jgħix ġo razzett x'imkien il-barra miż-Żejtun fejn ħalla l-karkora x-xita, U konna morran tkun artaħat, insomma, pero l-itwal konverzazzjoni il qatt kelli miegħu. Kienet hekk, kien jarani għalli, għaw, zepp, minna l-għura, għaw, nitlaq lem, nġiġi, dak li barkonna. Pero, għax mit-sena, insomma, u fl-axħar jenaf 10 jew 15 sena ta' ħajtu. speċi inkiser fir-razzett waqa' u kiser siequ jew xi ħaġa u spiċċa f'dar tax-xjuħ, tax-xjuħ, din il-kelma anzjani tgħidx kemm iddejjaqni, dan ix-xjaħ insomma nkiser u mar f'dar tax-xjiħ, mar f'dar tax-xjuħ. So meta mar f'dar tax-xjuħ jiena ħassejt il-bżonn li mmur narah, sewwa, kont diġà issa lħaqt il-milja tiegħi kont bist għandi kemm bist l-erbgħin dak iż-żmien so nimmaġina. U allura sirt nafu bħala adult lil dan nannu. U kien impressjonani, kont qed ma kemm kemm hu intelliġenti dan bniedem, ġifieri meta tqis tiftakar li ma qatt ma mar skola, ma jafx jaqra u jikteb sewa, naħseb li huwa materja prima tajba tispjega ftit għaliex jien daqshekk brav. Imma imma xi kultant dan nannu li kien dan veru eh, impressjonani, insomma, eh, kien jgħid ħafna aneddoti ehm, għal ħafna żmien kont nafhom kelma b'kelma bid-djalett kollox, ma mhux ta' quddi bin-nies ħafna, insomma, ġifieri ma so. Imma kien tajjeb, kien impressjonathom. Imma xi kultant kien jgħid xi ħaġa li lili kienet tneħħili r-riħ mill-qalb u tħallini bla nifs, bla kliem. Kien hemm xi ċuċata kbira jgħidilhom. U probabbli, jiġifieri, il-memorja, t-tifkira ta' waħda minnhom kienet il-bidu għaliex illum qiegħed hawn nitkellem magħkom għax, jiġifieri, bdiet tberren fija din l-idea. Ħa ngħidilkom x'kienet. Konna qegħdin nitkellmu fuq ir-reverse osmosis. Issa ma ma konniex qed nitkellmu fuq suġġetti xjentifiċi, sa imma dana li ġara kien dak iż-żmien kienet għadha friska l-memorja illi l-gvern kien isaffi l-ilma tad-dranaġġ biex itih lill-bdiewa sewwa. U kienet ilha sejra l-biċċa, l-bdiewa kienu jużawh, kienu kuntenti bih, però kien magħruf fost Min jifhem huma, ġifieri, li ma tridx issaqqi ħafna bih għax kien ifottilek l-għalqa, sewa jekk issaqqi ssaqqi minn sena għal oħra bih, dak iż-żmien għax issa llum tgħallmu jsafuh aħjar, insomma, kien imellaħlek l-għalqa li ma li trid tagħmel xi għoxrin sena ma Allura jekk pereżempju jekk inti għandek xi roqgħa patata għalikom, pereżempju, ma ssaqqix biha, sewa, jekk hija għall-bejgħ, ora tsaqqi biha. Ejja, u jiena biex nimpressjona dan, insomma, qed ngħidlu li l-gvern jonfoq ħafna flus, u li llum Malta niddependu fuq dawn il-magni hawn biex insaffru l-magni tax-xorb, tatlu, u li però friskun ilma tax-xorb daqshekk jiġi jiswa daqs friskun whiskey, jista' jinfenna biex il-persuna ħedt l-għax hekk kont qrajt isoftu. U n-nannu kellu l-katarretti, insomma, allura meta daħal l-isptar kienu kunsidrawh xiħ wisq u dgħajjef wisq biex jagħmluha, allura Ma kienx joqgħod iħabbi rasu fejn iħares, imma kellu ħarsa hekk introspettiva ħafna, insomma, joqgħod iħares lejja. U niftakar, il-waqt li qed ngħidlu jiena li flixkun ilma jiswa daqs flixkun whisky, għamel hekk, qalli qalli ma jsaffuħx tajjeb daqs talla. Qalli għax jien kemm il-darba rajtu kif jagħmel mir-rezzett. Issa, din titlob daqsxejn ta' spjegazzjoni sew. Dan rrid jgħid li nannu kien trabba ġo razzett f'post jgħidulu x-Xerriek. Ix-Xerriek qiegħed fuq ir-riħ ta' Marsaxlokk. Jekk tmur Marsaxlokk inti u tħares tagħti darek il-baħar u tħares lejn l-art, tara li l-art titla' hekk 'il fuq insomma, u hemm fuq ix-xefaq tista' tara żewġ palmiet. Waħda minnhom jidhirli għadha hemm, l-iktar waħda mgħawġa hi fejn għex u trabba nannu insomma. Allura minn hemm fuq Dak iż-żmien, mix-xerriek, Nanowi kien jista' jara l-port ta' Marsaxlokk bil-majestà kollha tiegħu, sewwa. U xi kultant, jew spiss, fix-xitwa, kien jara sħaba kbira sewda mimlija ilma. U kien jara qisha beżżula nieżla minn ġo s-sħaba, sewwa, sakemm tmiss mal-baħar, sewwa. U dak, għannannu, kien il-mod ta' kif Alla itella' l-ilma baħar, sewwa, biex isaffih fir-reverse osmosis li għalli fuq is-sħab, sewwa. U għall-ewwel bqajt bħal miftuħ jien qed speċi ħassar kull da. Però, però, għax raġuni dak il-ħin ftakart f'konversazzjoni oħra li kelli snin qabel jien. F'parti. Jiena f'żgħożiti, insomma, peress illi fid-dinja kull par għal paru, sewwa, kulħadd, il-bambin ilaqqa', insomma. Il-formazzjoni tat-tfuliti ħadtha ma' grupp ta' nies illi kienu jinkludu l-intellettwali kollha ta' Malta, ma' fis-sens ta' l-imħawdin, sewwa, ġifieri l-artisti, l-rivoluzzjonarji, r-radikali, insomma, ġifieri kollha hemm. Ħafna minnhom huma ministri issa llum, insomma. Ija, kon kien isur ħafna parti, speċjalment fid-dar ta' wieħed partikolari, insomma kienu hemm sabar. U darba niftakar qiegħed f'konverzazzjoni jiena ma' mhux se ngħidilkom minnu għax tafu minnu illum mejjet, imma dan eh, ikbar minni fi żmien sewa, anke dak iż-żmien sinilu, u huwa meqjus da li huwa speċi missier l-arti moderna f'Malta. Jiġifieri kien meqjus li huwa avangardist, speċi intelliġenti. U jiena qed nitkellem bl-arroganza ta' żożija, somma, u qed ngħid li jien għandi dubji kbar fuq l-eżistenza t'Alla u fil-fatt ma nemminx, ma nemminx. U dan ħarsi qalli qalli allura l-istaġuni min jagħmilhom. U jiena dina speċi ftakart, ftakarli nannu wkoll, jiġifieri għax dan jiġifieri li tgħid illi Alla jagħmel l-istaġuni sewwa, kienet daqsxejn waħda kbira wkoll għal dal-bniedem li huwa avangardist u minn ta' quddiem. U jien għedtlu, għedtlu l-istaġuni, għedtlu għax l-istaġuni jiġu għaliex id-dinja mhux qiegħda ddur fuq qfus dritt imma qiegħda ddur fuq qfus immejjel. Għedtlu, Xi kultant, fis-sajf aħna nkunu wiċċna ġox-xemx u fix-xitwa nkunu wiċċna 'l bogħod mix-xemx. U ta ħares lejja qisu jrid jgħidli x'kont qed tpejjep ibni hemmhekk fuq il-ħmieġ meta kont nagħmel hekk. U jiġifieri da din l-istampa kollha għaddiet ma' quddiem għajnejja meta n-nannu kien qalli li li kien jaf kif Alla jsaffi l-ilma baħar, sewwa. U meta niftakar ukoll li na ż-Żejtun hemm kappella Jgħidu li ħsan tant nin illum qiegħda mal ma' wied il-għajn insomma bkiet. Qabel konna naħsbu li tant. Illi fiha hemm statwa ta' Sant Antnin. Illi għandha ħolqa ma tara. Ma ħolqa. L-idea kienet li inti meta ma tagħmel xita kif jiġri spiss, sewa. L-arċisqof kien jordna t-talba xita, l-arċipriet miskin kien jitolba xita. Meta ma tagħmilx xita, kien jerġa' jitlob. Meta x-xita ma tagħmilx, xi bdiewa minn dik in-naħa kienu jaqbdu l-Santon Tnejn, jorbtulu ħabel mal-ħolqa ta' daru, jnożżluh ġol bir, biex jekk dan forsi jdum daqsxejn waħda ma jieħu. Issa jaħodha biċċa sewa u jgħaddi kelma ma' min ma' min għandu jgħaddiha. Allura dak il-ħin qed inħares lejn nannu u ftakar f'dawn l-affarijiet kollha qed Għedtilna inhu qiegħed f'kumpannija tajba, speċi jien daqsxejn waħda stramb, sewwa. Però minn dak iż-żmien 'l hawn nibtet fija din l-idea li nipprova nifhem jien il-viżjoni tad-dinja li għandhom ċertu nies. Jiġifieri issa qed nartikula hekk il-biċċa sewwa minn probbli minn dawk iż-żminijiet bdiet. Waħda mill-affarijiet li tgħallimt malajr kienet li Għax inti biex biex tieħu t-tagħrif fuq did-dinja li pprova naqbad jiena, hemm l-element tal-fantasija jew tas-sopranatural ukoll. U li fuq das-suġġett l-aħjar li tmur fuq in-nisa, mhux fuq l-irġiel. Ħa nispjega daqsxejn waħda. Jiena naf sew mill-esperjenza li n-nies tal-irħula Ulied il-ħaddiema huma konxji ħafna konxji mill-ġerarkija tas-soċjetà. Sewwa jafu posthom fejn qiegħed, sewwa u jafu u anki huma bejniethom ukoll għandhom il-ġerarkiji jiġifieri. U l-iktar li huma konxji tal-ġerarkiji huma n-nisa bla dubju sewwa. Jiena nwaħħal fin-nisa ngħidu aħna fl-ommijiet illi qerdu d-djaletti ngħidu aħna għax minn ommok jiddependi x'kelmietek sewwa u n-nisa jafu sew x'inhu dak li jgħollik jew dak li jitfgħek lura, u jafu li d-djalett jitfgħek lura allura qerduh sewwa. Jiġifieri n-nisa huma konxji ħafna tad-ġerarkija. Però nsib jiena li l-irġiel f'dak is-suġġetti li xi kultant kienu jinteressaw lili, jiġifieri stejjer bħal pereżempju jien naf fuq il-ħares jew jew jew hekk, ma kinux jtuni wiċċ lili l-irġiel għax kienu Inħoss, jien, li kienu jafu li dawn l-istejjer ma jagħmlulhomx ġid lilhom, jiġifieri ma jridux juru li jemmnu f'dawn l-affarijiet. Pereżempju, biex nieħu eżempju, jekk jiena nsaqsi l-missieri, pereżempju, missieri bħala eżempju, ngħidlu ommok kienet tbaħħar fi żmienha? Jgħidli Katarin, omm ommok kienet tbaħħar. U jekk ngħidlu taf x'issejjer tal-ħares? Jgħidli ommok taf. Speċi jmur marit il-ommok. Però meta trossu mal-ħajt ftit, sewa, eh, u ssibu mument tajjeb, ma tissib illi hu wkoll għandu twemmin qiegħed hemm taħt wiċċ l-ilma, sewa u kieku il- eh, kieku s-soċjetà kienet differenti, kien jarġa' joħroġ it-twemmin eh, ta' dari kollu. L-ewwel ma titfaċċa Ikun it-twemmin fl-għajn ħażina, l-għajn ħażina. So, dan din l-idea illi il-ħażen jew il-kuntrarju jew jew id-dnewwa jiġi minħab frott ta' ta' xi ħadd ta' xi ħadd ieħor, sema, kienet kbira fin-nies li naf jien u, u ngħidu kifni. Għada hemm, sewa x'imkien. Issa mal Imma ma' dal-fatt, il-bniedem ikun irid isib soluzzjoni sewwa, ġifieri inti kontra l-għajn ħażina, ħafna drabi x'hemm, it-tbaħħir, sewwa t-tbaħħir. Ejja nibdew minn dak. Nannti Katarin, dik, Kienet tbaħħar id-dar kull nhar ta' Ħamis. Jew ta' iktar ma fi kull nhar ta' Ħamis, għax ħafna drabi ġifieri darba fis-sena kont tbaħħar sewwa għax artax ġifieri mal-glorja, l-iktar meta jdoqq il-glorja lejliet jew fil-lejl tal-Għid il-Kbir. Kulħadd ibaħħar, jaħslu t-tarbija f'xi banju, insomma, eċċetera. Imma l-għan hi Kienet, biex tagħmel affarijiet sew, kienet tbaħħar kull nhar ta' Ħamis. Issa nhar ta' Ħamis, kull nhar ta' Ħamis, fil-parroċċi ta' Malta, probbli tagħkom ukoll, sewwa, għalkemm jista' jkun bl-ilmenti tan-nies inqatgħu minn xi postijiet, il-Ħamis il-Knisja ddoqq mogħta ta' niepen, illi ddum xi għaxar minuti għaddejja jew xi kwarta, insomma, ż-Żejtun għadhom idoqqu għalkom, għalvolja ma noqgħodx hemm, insomma. Imma llum postijiet tant kibru illi mhux kulħadd għadu taħt Si, il-Knisja, speċi fejn forsi ma tismagħhomx, ma iddoqq inota il-mota tal-Ħamis, li qiegħda, wara tgħallimt, biex tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija. Għax l-idea kienet li Kristu waqqaf l-Ewkaristija, l-aħħar ċena, il-Ħamis, imbagħad il-Ġimgħa akluh. Mela kull nhar ta' Ħamis, Nanti kienet tbaħħar. Issa kienet tagħmel taġen bil-weraq taż-żebbuġ. Ir-riċetta ma nafx, jiġifieri m'ilux kellna taħdita hawnhekk illi kien hemm miktub li tagħmel ix-xuxa tat-tewm, insomma, però sakemm naf jien żebbuġ biss. Imma inti t-tbaħħir irid isir sewwa mad-dar kollha, sewwa minn fuq għal isfel. Allura tibda minn fuq inti u trid taċċerta ruħek li hemm il-bieb tal-bejt miftuħ, sewwa. u ddur kullimkien fil-kmamar, inkluż taħt is-sodda. Għaliex lil Zulla l-Faqsija, pereżempju, kienet qed tbaħħar darba u ħarġulha żewġ tixjut enżolu taħt is-sudda u mnalla li kellha l-bieb ta' barra miftuħ għax kienu kisrulha l-antipurta. Ir-rapport tan-nies mal-ispirti, sewwa, kien kbir. Pereżempju, ommi, dejjem fuq ir-rapport tan-nanna, sewwa, kienet tgħid, F'dari darba kien hemm waħda li kellha żewġt ixjaten żgħar fil-kaxxetta. Kaxxetta nafha sew jien, sewwa. Kaxxetta kienet kommunissma fid-dar, fid-dar ta' nies tal-irħula. Kien ikun fiha ħafna bil-għodda tan-nannu biċċa kbira. Jew ħwejjeġ, kienet pariċ is-senduq. Kienet, per eżempju, il-barbiet, jien, aħna, jiena il, minn naħa t'ommi, mhux it-tzijiet konna ngħidulhom il-barba, il-barba, Anġlu Barba Ġebta. Iżewwel komuni. Imbagħad xi ħadd darba xi ħadd sema' lil oħti tgħid barba u kien ikkoreġiha. Korreġietha, mara kienet għadha tgħid xi hekk, kelma mhux mhux sew, mhux barba sies, insomma. Il-barbiet kienu ma kellhomx mejda fir-razzett fuq fuq kaxxetta kienu jieklu. U din insomma dil-mara kellha żewġ tixjaten żgħar ġol-kaxxetta u ma setax teħles minnhom. Skont ommi, saħħa. U allura talbet il-konfessur u qalla x'għandha tagħmel. Konfessur qalla qalla mur ħdejhom. Uku eh, hu fidejk borza ġellews. Alla kisser il-ġellews, kul il-ġewza u lilhom tihom il-qoxra. U hekk għamlet, u dawk ħadu għalihom u telqu. Konfessur veru. Imma da sens ta' rapport tal-ispiritualità mal-nies, eh, naħseb l-isbaħ eżempju huwa dan. Eh, nanti u nannu Kienu jgħixu f'dar pjuttost kbira ż-Żejtun, insomma kellhom kellhom mill-kobor insomma, ħafna kmara. U kien hemm in-nanna u nannu sitt tfal, ommi inkluża sewwa, tifla qalb ħafna subien. U darba f'lejla xitwija Din nixtieq tifqu ftit biex taħsbu, ġifieri ġibu dwarkom tiftakru meta xi darba mar id-dawl, pereżempju. Ma tantx tistgħu timmaġinaw malajr, ta' ġifieri forsi xi darba kontu Għawdex, forsi fil-kampanja bil-lejl, ngħidu aħna ġifieri meta tiftakar illi dari ma kienx hawn dawl, raħal sewwa, fix-xitwa meta l-fanal li kien xegħel l-ikard tal-fanali kien ilu li ntefa'. Dlam taqtgħu sikkina, sewa? Mhux ta' b'xejn kulħadd kien isakkar bl-istan hekk barra, sewa? Mela f'lejla bħal din, in-nies reqdin fil-kmamar fis-sodod fejn isibu, insomma, sewa, fid-dar tan-nanna, semgħu għaddej mit-triq ħoss ta' xi ħadd jagħmel ħsejjes faħxin u tal-biża', sewa, bejn annimal feroċi u xi sakkranazz jidgħi. U tant kienu koroħ saw daw daw l-ħsejjes, illi n-nannu għam, xaktar f'xi zitta taħt tal-kub tajek, għam, it-tawal minn xi toqba minn una. U mara xejn, u qal lil Katarin fis-sadaqadila, Katarin, smajtu? U ommi qalet, u n-nies kollha li kien hemm reqdin fid-dar, sewa mhux mhux in-nanna biss, imma kull min, kull sodda, t-tfal kollha li kien hemm, għajjat, Ejwa, smajnieh! Għax kien kulħadd werwer, datu. U kulħadd mar ħdej in-nanna tas-sodda, fil-sodda. U n-nanna, sewa, dik minn dejjem enċiklopedija ta' għerf kbir, qalet, qalet, dak jiġifieri Li mietet ruħ twajba. U kulħadd jistrieħ ftit, u xi meta xi ħaġa meta tispjega, għall-inqas hemm spjegazzjoni, jiġifieri mela, mela nanna taf, mela kollox under control. So, jiġifieri mbagħad forsi marru jorqdu, u filgħodu saru jafu li kienet mietet kunsa ta' fredu, pereżempju, jiġifieri waħda li toqgħod ġo sqaq, Just oqta xejbe, ngħidu aħna. Mara armla, xieħa, tħobb il-kulħadd, talef u titma' l-qtates u l-klief fit-triq, tagħti l-ħelu lit-tfal, ma tgħid kontra ħadd, mara twajba somma. U mietet din. X'kien ġara mela? Intom ma tafux il meta il-bniedem ikun moribond fuq is-sodda. Ikun hemm ix-xitan fuq naħa. U x'aktarx Kristu nnifsu, sakemm ma jibgħatx lil San Mikiel, sema' ta'. U jaraw jkunu qegħdin jikkustinjaw, min se jieħu lil dik ir-ruħ, sema'. Issa jekk ir-ruħ tkun ħażina, ix-xjaten joħduha bis-sodda b'kollox, sema'. Imma jekk f'każ bħal da, il-verdet ikun daqshekk ċar, Ix-xitan tilifha bl-għeruq u xniexen. Din. Mara twajba bħal dik, allura meta ara li tilef hekk ma ħa xejn, ħareġ minn ġo s-soq ta' xejba jagħmel sturbju kbir, jidgħi u jgħajjat li weħħax 'il kulħadd. Min jaf minn fejn baqa' għaddej għax min hawn il-kuċina hawn forsi jaf li mistaq ta' xejba, tinżel triq l-oqgħa briffa tiġi t-triq tax-xatt. Tiġi ma sax l-oqgħa, forsi ma le. Imma das-sens li inti tkun taf sewwa li l-bieraħ bil-lejl Kien hemm Kristu, ġo sqa, jargumenta max-xitan, u x-xitan ħareġ tellief, u Spirtu kellu jitlaq 'il barra b'idu f'idu. Kienet xi ħaġa li li sserħek, b'ċertu sens, aħwa, ġifieri il id-dinja żgħira tiegħek kienet tagħmilha aktar kontrollabbli. Jiġifieri hemm ħafna waħx imma hemm x'jikkontrolla. Fid-dar l-antika, sewa, u jiena lħaqtu dal-fenomenu, il-bejt, il-bejt, kien post importantissimu. Ġifiri, il-familja fis-sajf, speċjalment, kienet għatta ħafna ħin fil-għaxija fil-bejt. Ġifiri, aħna fuq il-bejt, fis-setaħ, postijiet tajbin, mux mux il-bejt eh, kullimkien. In-nis kienu jieklu u jorqdu fuq il-bejt. Jien niftakar sew, jiġifieri ma kontx tista' tarahom għax kienu kienu jkunu maħġubin sewwa, kont tisma' l-ċekċik tal-platti u l-frieket fuq ħafna bjut madwarek. Issa, mela bil-lejl, sewa, inti tara ħafna kwiekeb, dak iż-żmien ma kienx hemm dal-light pollution li hawn illum, jiġifieri għandi niftakar jien tara ħafna kwiekeb. U fost il-kwiekeb tara wkoll xi kewba feġġejja, mhux hekk, spiss fis-sajf għaddejjin. Issa, ommi dejjem tgħidli, dejjem fuq istruzzjonijiet ta' Nanna Katerin, sewa, tgħidli, Madonna kemm kont nibża' meta kont tifla, kont nara xi kewba feġġejja. Tgħidli qaltli kont indaħħal rasi ġonqi hekk u ngħid nostrok u tusturni sakemm tiġi l-mewt iġburni. Dik li nostrok u tusturni sakemm tiġi l-mewt iġburni. Ġifieri mela għal ommi sewa fuq istruzzjonijiet ta' Nanna kienet xi ħaġa tal-biża' li tara Tewba feġġejja. Issa dan iwassalni daqsxejn għal dal-punt għax jien jien l-ewwel nett kull l-ewwel tas-sena, naf l-ewwel tas-sena ilu ħafna li għadda, insomma, nagħmel proponament miegħi nnifsi biex jekk jista' jkun ma ninbagħadx man-nies għal ilsieni, ma ngħidx, imma ġej debda. U se ngħidha din. Lili tagħmluli demm ilma meta kull fenomenu kulturali Malti, sewwa, Tippruvaw tqabbluh mal-Ewropa, tgħid, ma nafx, anki l-għana tgħidu hemm xi ħaġa fl-Ewropa, l-Ewropa, jien ma nafx ma tistax tgħidu pereżempju lanqas fil-Mediterran, għal inqas biex tinkludu wkoll id-dinja Semitika. Ħanidilkom għaliex. Għaliex fil-kultura li nafu aħna, għaliex għandu jkun hemm il-biża' mill-kewba feġġejja? Sewwa l-biċċa l-kbira, inti tara fil-kultura Ingliża għall-inqas, tara kewkba tagħmel tagħmel xewqa, sewwa, jiġifieri mhix xi ħaġa ħażina, pjuttost xi ħaġa sabiħa. Imma jien nasal biex ngħid hekk, dan il-punt, biex noħroġ għonqi jiena għal dil-ħaġa insomma. Fil-mitoloġija misilma, illi aħna konna nafu xi darba, sewwa, hemm Forsi spjegazzjoni. Aħna bħala Nsara sewwa supposti li nemmnu fl-anġli. Irridu ngħidu x'qegħdin fl-Evanġelju dak, jiġifieri l-anġlu t'Alla ħabbar lil Marija u hija saret omm mill-Ispirtu s-Santu. U l-anġlu, l-anġli dehru, niżlu jfarrġuh fl-ort ta' Ġetsemani u l-anġlu deher lil San Ġużepp u fil-ħolm, insomma eċċetera eċċetera. Minn anġli. Issa intom tafu li fil-mitoloġija Nisranija hemm il-ġerarkija tal-anġli, hemm il-kwalitajiet sewwa hemm l-anġli, arkanġli, serafini, kerubini. Qegħdin jgħassu l-bieb tal-ġenna, l-puttini, insomma eċċetera. Jiġifieri dawn il-kliem aħna nafuhom, konna insomma u kollha huma Taljani, Latini insomma. Però fuq in-naħa l-oħra, sewa, hemm ġerarkija wkoll tal-ispirti l-ħżiena. Il-ġerarkija l-aktar qiegħda fin-naħa misilma imma. Imma aħna jekk tfittex sew, sewa fil-kitba li hemm, u mhux taħbija u teqridha, Issib kollox. Per eżempju, fil-kuntest Semitiku, l-ispirti l-ħżiena jaqgħu taħt il-kategorija, jgħidulhom ġnun, singular ġinn, għalkemm fuq din hemm il-problemi, sew għax fil-klassiku tista' tgħid anki ġinn fil-plural, ma ma jimpurtax, ġinn. Aħna tgħidu l-ġinn, il-ġinn nafu min hu aħna, sew għax meta ngħidu xi ħadd li huwa miġnun, ifisser li għandu l-ġinn ġo fih, hekk tfisser proprja, sew. Issa, il-kultura Ewropea kienet saret taf b'dawn il-karattri meta xi ħadd, xi mitejn jew forsi 150 sena ilu, qaleb għall-Ingliż il-ktieb Elf Lejl u Lejla. U minn dakinhar 'l hawn, l-Ingliż sar jaf bil-ġini tal-Aladin, il-ġini tal-Aladin, mhux ħlief ġinn, sew, ġinn, li joħroġ minn ġol-lampa, sar jaf bil-ghoul, għax hemm il-ghoul, l-ghoul, eċċetera. Issa aħna, Għandna ħafna minn dawn l-postijiet. Aħna mhux biss il-ġinn nafu x'inhu xi mkien, imma anki l-għul, l-għul jaf bih Vassalli, sewa, jaf bih De Soldanis, ukoll, sewa. Jidhirli li De Soldanis jaf bih. Eh, Għalju serpent. Ehm, u għandna il-ħares, sewa, il-ħares nixtieq ħafna ngħid għax dawn kieku daw il-karattri kienu, dak karattri mhux ta' min nemmen fihom, sewa ġifieri kieku kienu f'idejn ngħidu aħna Walt Disney, kien jagħmel xalata bihom sewa għax dawn kien kien eh, huma interessanti ħafna. Il-ħares aħna tant żvalutajniha dil-kelma illi għamilni li tfisser ghost, ġifieri tgħid f'dak id-dar hemm il-ħares. Imma il-ghost propja huwa ruħ bil-Malti hija ruħ sewwa, jiġifieri l-istejjer tar-ruħ jgħidu li xi ħadd, ngħidu aħna, jkun qatluh bla ħtija jew kellha forsi ħalla xi flus għall-quddies u m'għamluhomlux u dak baqa' jidher, dik hija ruħ sewwa. Dak mhux ħares. Il-ħares proprja tfisser gwardjan sewwa, il-goalkeeper jgħidulu l-ħares bl-Għarbi llum għax qed iħares il-lasta. Il-goalkeeper. Tista' tidħol ġo fabbrika inti u tgħid il-ħares fejn hija ta' hawn, speċi ħsib li huwa l-gwardjan jgħidu aħna. Mela il-ħares propja mhux l-istess ħaġa bħal ruħ, sewwa? U taf int għax l-istejjer tiegħu mhumiex hekk. Il-ħares huwa dak illi daħal xi mkien qabel ma dħalt int, ġo xi dar ngħidu aħna. U dan jew jaċċettak jew ma jaċċettakx. Jekk jaċċettak itik anki flus tad-deb, għalkemm jagħmel ħafna kundizzjonijiet. Jekk ma jaċċettakx, ħoll xagħrek u ġib iż-żejt. Per eżempju, ommi kienet temmen b'għajnejha magħluqa fuq il-ħares sewwa u tgħid dawn l-istejjer, jiġifieri kollha l-istejjer ikunu bil-laqam u l-post fejn, sewwa tgħidlek per eżempju, lil wieħed jgħidulu l-labak li kien joqgħod faċċuta ta' Duardu l-Berbier, ħdejn ta' Savona, tufu fejn? Dak il-ħares imlieh bil-ġid, bil-flus, qal l-ommu jekk tiekol biċċa ġobon, noqtlok. U darba kiel biċċa ġobon u miet. Jew inkella lill-oħra, lill-farruha, qalla eh, daħlet f'ġodar. U kien hemm il-ħares. U qalla jekk ma toħroġ, joħorġu kerba. U hekk kien għax bil-qata li ħadet ħarġet fuq ġodebut fuq ir-reffijaza. U darb'oħra insomma kien hemm waħda li ta ħafna flus u qagħda titkellem xejn ma' ħadd u tkellmet u serra bebbux. Kien jaf jitkellem ħafna bil-Malti da l-ħares u kien l-iskema sabiħa din qalla jekk ma toħroġx joħorġu kejrbha. Qallu jekk tikol biċċa ġubon noqtlok. Sabiħa ħafna kien jaf fil-Malti insomma. Jiġifieri dan ir-rapport sewwa mela għandna l-ħares li huwa karattru pereżempju dak li kiteb Magri meta il-karattru jiltaqa' ma' xi ħadd u jgħidlu sliem għalik, sewwa, u jgħidlu li ma kienx il-sliem qabel il-kliem, kont nibelgħek belgħa u nġerrek ġergħa. Dik hija magħrufa wkoll anki fid-dinja Għarbija, sewwa, ġifieri l-aħħar vers mhux lest imma għax inti meta tgħid is-selem għalejkum, sewwa, is-selem jiġi l-ewwel. Il-klieb, ġifieri l-klieb is-sliem jiġi l-ewwel, insomma, hija marbuta. Ġifieri hija hija marbuta, mhijiex indipendenti, hija hija għandha dinja kulturali warajha. Sew da dawn id-dinjijiet aħna kollha nafu nafuhom u li kieku dak li jkun fil fil-fenomeni kulturali Maltin ma jqabbilx biss mad-dinja Ewropea, anki f'dak li huma qwiel, ngħidu aħna, imma jqabbel ma mad-dinja Semitika li tant importanti għal għal għal ilsienna, sew ilsienna kienu kienu Jiddeskrivuh bħala lsien semitiku, għalkemm illum naf li ħafna nies jinsistu li li jgħodd il-kliem jgħidulek hemm iktar kliem Rumanz issa minn Semitiku, insomma, jiġifieri ma jridux. L-idea ta' da l-univers illi tista' tikkontrollah, insomma, ehm, kont taraħ f'kull aspett. Per eżempju, darba nanna kella attusa. Illi tex kemm kienet tħobba. Attusa mardet. Imma nanna qatt ma kien jisejħadila minn rasa. Illi l-attusa toħodha għand il-vet. Ma tarax, Allora x'għamlet? Għamlitilha santa ta' San Martino de Pore, de Pore, għax dak kien iħobb ħafna l-annimali, so dan de Pore kien saxi jitma' il-qtates, il-klieb, ma mhux biss, anke l-dawk l-annimali li l-bnedmin ma jħobbux, kien jitma' wkoll il-ġrienet. U meta jitmagħhom dejjem da diskors ommi fuq rapport ta' nanna, sema kien jgħidilhom issa issa morru lem eh, eh, issa sieb għaliex hawn minn ma jħobbkomx il-kawża. Ma kien kien jibgħahom. Allura speċi jekk jekk la San Martino de Pores iħobb il-ġrienet ukoll, qattusa ma jħobbiex speċi u fil-fatt veru, fijet il-qattusa sewa bil-istat ta' nanna. Però U din ukoll qed se jkolli nieħu nifs qawwi biex biex ngħidha insomma. Mela missieri bin in-nannu mhux da, l-ieħor ukoll issa nirrealizza li huwa intelliġenti ukoll għal vorja miskin ma mar skola qatt ma jafx mar x'inhi. Allura tista' tkellmu fuq ħafna affarijiet lil missieri. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li jien nieħu gost inkellmu fuqha anki biex biex forsi nimpressjonah kemm nifhem, hija fuq l-astronomija, għax joħodha missieri sew. Pereżempju, darba konna qegħdin quddiem it-television u naraw rocket tiela. Sa wasa tafu kif kun rocket, rocket kun isu lapes bil-ponta hekk tiela tiela tiela tiela fuq. U missieri jsaqsi xi mistoqsija u jien ngħid da insomma. U qedtlu peress li daka bagħtu satellita ma sibx kienet fuq Mars dak iż-żmien fuq Ġove, għax hu Ġove, fuq Ġupiter. U jien noqgħod ngħidlu għax eh, segwuni daqsxejn di, għax hemm ix-xemx aħna fin-nofs aħna nduru magħha sewa. Qabilna nduru magħha hemm dik il-kewba li tiddi ħafna fis-sema vera. Tgħidu dik hija eqreb lejn ix-xemx minna. Ma terġa' eqreb minn dik hemm pjanet oħra jgħidula Merkurju, so Merkurju. Qed idduru kol ma' xemx, qed mbagħad ibqa' mjada xi waħda, mbagħad il-bot minna sewa hemm Mars. Mars. Dik qiegħda 'l bogħod daqsxejn. U biex tmur hemm iddum xi sentejn sejjer. U mbagħad wara Mars hemm ħafna ġebel imkisser idur mad-dinja. Ħafna ġebel. Mbagħad wara dak il-ġebel hemm Ġove. Sewwa. U mbagħad ħafna wara hemm Saturnu dak taċ-ċirku. U wara Saturnu hemm Uranus. U wara Uranus hemm Pluto. U kien hemm ommi qed tisma' bint in-nanna. Qed taħdem is-suf u qalet U għoti taqbu sal-ġenne u jitħlu fuq Kristu. Tinstema ta' ċajdin, imma għodu għasbu ftit, sawa. Aħna mdorrijin b'din l-istampa. Wara kollox, il-pittura fil-knejjes, sewwa hekk qed qegħdin ngħidu aħna fl-Atti tal-Appostli, hemm miktub illi Kristu wara li qam mill-mewt, erbgħin ġimgħa wara qam mill-mewt, sewwa ta l-aħħar istruzzjonijiet lill-Appostli, u mbagħad intrefa' minnhom u tela' 'l fuq, 'il fuq, 'il fuq, 'il fuq, sakemm ġiet sħaba u għattietu. U San Pietru, waħda mill-ewwel prietki li għamel wara l-inżul tal-Ispirtu s-Santu għaxart ijiem wara, qal lin-nies li se qatt jaraw il-Bin il-Bniedem ġej minn ġo s-sħab. U San Pawl darba kellu jikteb ittra lin-nies ta' Tessalonika għaliex Xi ħadd, għax San Pawl kien ukoll jipprietka illi l-biċċa se sseħħ dalwaqt, għada, pitgħada, malajr, kitbulu xi nies, qalulu isma', qalulu dak kif missier jew in-nannu miet u Kristu għadu ma ġiex. U dak kellu jikteb ittra. Morru aqrawha, hi tat-Tessalonika, li fost l-oħrajn, fost ħafna tagħlim ieħor, qallhom tgħodux tinkwetaw. Qallhom għax meta t-tmiem jasal, meta Kristu jasal, bid-daqq tat-tromba u bil-leħen qawwi fis-sema, l-ewwel ma jqumu biex jilqgħuh ikunu dawk ħutna li mietu fil-fidi. U mbagħad aħna nitilgħu warajhom, sewwa, biex niltaqgħu ma' Kristu fl-ajru. Hekk hemm miktub. Sewwa, jiġifieri jien naħseb li kieku San Pawl kienet iħares lejn it-television, ukoll kien qed tieħ xi penek hekk hekk, jien jara dak il dak il dak sewwa. Jiġifieri il-punt hu dan. Il-viżjoni li kellu bin-nies ta' dari forsi llum tinstema' daqsxejn waħda redikola. Imma aħna x'għandna? Għandna viżjoni fuqha, sew, minflokha. Ħa ngħidilkom storja oħra miskina fuq ommi wkoll, Alla jaħfirha, insomma, ommi kienet veru mara naiv, insomma. Darba kena kustjoni fil-kċina, hemm, l-istess bit-television, insomma, fuq il-klandestini li jiġu Malta. Dak kien snin ilu fil-bidu tal-proċess. U ommi għalet ma jħassra daw għax ma jilqawhomx. Aħna konna ngħidu għax daw jibqgħu ġejjin, jibqgħu ġejjin, insomma. U ommi taf Il-problema fundamentali tagħhom x'inhi? Taf, din mhux mhux politically correct sewwa, imma taf il-problema tagħhom huma li huma koroh u suwed, sewwa, għax kieku kienu sbieħ bħar-Russi, jinżawar minn u jduru mal-arblu, kieku kellhom inqas problema, sewwa, Allura darba bl-ikbar innoċenza qalet,

Żgħira fil-maltemp u kien riegħed, għax kien Madonna kienet trid tkun riegħed fil-maltemp, imma sma' kien riegħed u qajmuh. Qallu, qallu xi, qallu ma dan daqshekk u qallu jieqaf u waqaf ir-riħ, mhux hekk, jiġifieri mhux mhux kelma rrid jgħid waqaf. Jiġifieri dik hija d-dinja, ma m'għandhiex tort miskina ommi li ħadet kollox letteralment, sewa dik id-dinja illi għallmu anki lilna, sewa. Issa aħna xi ġralna illi nafu li dan mhux veru? Jew kellha mhux veru jew naraha daqsxejn waħda stramb issa. Għinuni ftit fuq din ġifieri sewa. Jiġifieri bħalma qal Alla lil Adam, aħna kif nafu li aħna rwenin? Sewa. Għaliex l-ispjegazzjoni koerenti ta' dak li naraw naħseb li naqset nieqsa jien. Sewa ġifieri għandna bżonn għada pitada xi ħadd irid itina spjegazzjoni aġġornata imma li tagħmel sens mid-dinja bl-istess mod ta' kif inti taħseb illi l-lejl li għadda kien hemm Kristu u x-xitan jikkustinjaw fuq ruħ, sewwa, illi kif toħroġ ix-xjata minn ġol minn ġol kaxxetta, kif ma tis ma ma ma ma ttaqqabx is-sema, sewwa, u x'naf jien. Naħseb illi rridu qegħdin fi stat fejn qegħdin nimxu fid-dlam aħna u Irridu nsibu sorsi oħra fuq xiex nibbażaw l-etika u l-morali li naħseb li aħna tlifnihom. Qed inħares lejn l-arloġġ, insomma, naħseb illi wasalt fis-sieqa, għalkemm naħseb ma jkunx tajjeb illi Nieqaf jien, għalkemm nixtieq nisma' xi kummenti min-naħa tagħkom, insomma, mingħajr Ġu Zigat ma jgħid xi ħaġa fuq id-dinja lingwistika li kienet tgħix fiha n-nanna, sewwa, u n-nannu, insomma, ukoll. Ħallina niġbru kollox flimkien, sew. Ngħidu aħna, in-nanna ħafna drabi kienet tarmih il-ħoss tal-vi, Mhux għax ma kinitx taf tgħidu, qed tgħidu, imma jiġifieri biċċa kbira ma kinitx tgħidu l-V. Dan huwa importanti ħafna sew għaliex il-V, l-ittra V mhux qiegħda fl-alfabett Għarbi, mhijiex. Lanqas il-P. Jgħidu li għan-nies ta' dari waħda mill-iktar kliem diffiċli kienet il-kelma vapur. Jgħidu, kienu jgħidu wabur. Ma dik ma nafhiex jien sewwa, imma naf żgur li n-nanna kienet telimina ħafna mill-vejiet u tagħmilhom we, sewwa.

Kienet tgħid iva, sawa mhux mhux iva, ma dik għandek ħafna. Mhux qed ngħid li ma kinetx taf tħoss il-ve, jekk uriet, għax pereżempju meta wara ħsibt fuq dal-fatt, jien qed tal-għor pereżempju meta tgħid ir-riħi venven. Ma kienx qed naħseb li qed tgħidha. Imma ċer żgur li tgħid il-gwer, ċewette, kunserwe u x'nu fi insomma. Dik waħda. Issa, l-istess il-ħakma li kellha fuq il-lingwa, xi kultant Kienet timpressjona anki lili. Ngħidu aħna darba qed titkellem ma' missieri. Qed tispjegalu għax il-nanna kienet mara tar-raba' wkoll insomma li meta x-xitla tkun fit-tali ċirkustanza, Dix-xitla jkollha t-tendenza li titla' 'l fuq u ma tagħmilx friegħi. Issa biex biex niddeskrivilkom dan fenomenu jiena kelli nuża ħafna kliem u ngħid ħafna sinjal, nagħmel ħafna sinjal. In-nanna qaltlu l-missiera qaltlu għax meta jiġri hekk ix-xitle tisserdek u ma tferreħx. Is-Serdek, tagħmel bħal Serduk, is-Serduk, mhux Serduq, bħalma tgħidu intom tal-ibliet, Serduk, is-Serduk, so. Tisserdek u ma tferreħx, ma tagħmelx friegħi, so. Darba meta tiftakru ħafna ħafna snin ilu kien hemm il-gvern Mintoff kien rebaħ il-Parlament b'siġġu wieħed fis-sebgħinijiet u mbagħad kien hemm ċertu baldakkin li kien qaleb

Iż-Żejtun kien fetaħ ħafna snin ilu l-ewwel self service, ma kienx fil-Marsa. U l-ewwel darba li n-nanna li daħlet jew jisimha kkonoxxiet da. Illi ma kienx joqgħod igeżwirlek u datom. U għad li għad li għandu sabiħtu għandu ħafna affarijiet, għad li ma kollox tan-newl. Tan-newwel, jiġifieri għax jiġifieri tnejl għalih, aħna n-newwel. Tan-newwel, jiġifieri trid tnejl għalih inti, mhux itiku, mhux iggeżwilek, kollox tan-newwel. Nannuwi, il-bravu dak, dak kien juża wkoll, għalkemm mhux spiss. Il-kelma Amman, sabiħa ħafna kelma Amman, qiegħda fid-dizzjunarju. Jgħidlek pereżempju u jgħidlek Amman la tikber, jiġifieri eventwalment, sakemm ma tikber, meta kien. Ma ma kienx iżgħa spiss, imma kien jaf sa. Jew darba kien qalli qalli kont ti kont tiewi għal daqsxejn f'wied tal-fenek. Tiewi, jiġifieri kont imlebleb speċi, ma kont naqa' għaliha. Fid-dizzjunarju it-tiwa, it-tiwa, ittiha bħala konkupixxenza. Ara kemm kelma sabiħa, sewwa? Kont tiewi. Riċentement, biex, biex wieħed ikun jaf li mhux in-nannu biss kien stramb, sewwa ġifieri kien da. Kont qed nitkellem ma' waħda armla miż-Żurrieq. Jiġifieri mhix ħafna akbar minni din, anke xi daqsi pereżempju. U dinha mitilha r-raġel m'ilux isemgħu u r-raġel kien iħobb jarma b'xi mejda biex biex jagħmel ħobż biż-żejt u kienet tagħmel ħafna fliexken hi bil-kappar u semgħu dan so. Imma miet ir-raġel semgħu u u kienet tagħmel il-kuraġġ biex toħroġ hi wkoll issa li mitilha sa. U jien għedtilha għedtilha il-Birgu se jagħmlu dak il-Birgu festa u tilha ma titħajjarx tmur fuq it-telefon. Qaltli li tiewi qed hu biex immur. Tiewi, għal tiewi, sewwa. Jiġifieri, ukoll, l-istess bħalma n-nannu kien tiewi, sewwa, għal Babiċċa Fina, hi tiewi, għandha xewqa kbira biex tmur, sewwa. Jiġifieri tal-. In-nannu darba kien qalli kelma. Kont nafha mid-dizzjunarju jien imma darba kont qegħdin fuq argument intellettwali immens. In-nannu kien qed jgħid illi fi żmien l-Ingliżi, L-affarijiet kienu jimxu fuq ir-rubini, kollox kien tajjeb. U mbagħad il-Malti, il-Maltin li fottew kollox. U qalli għax pereżempju dar inti ehm, kont kien ikollok bżonn wieħed eh, jaħdem fir-raba, kien jiġi jgħidlek jgħidlek eh, jgħidlek eh, jgħidlek tridux għażżieqa. Kemm sabiħa din, aħna tiftakar fil-kotba ta' ma intom mhux ma intomx xjuħ daqsi, kienu jgħidulna intix Nisrani, tiftakru, intix Nisrani, dak kienu jerġgħu jgħidu tridux għaż-żieqa. Trid xi ħadd jagħżaqlek ġifieri, qalli wkoll jekk ikollok bżonn qalli kont tgħabbdu qalli u inti ttih xi ħuġa żgħira. Alla jkun kuntent, hu jkun tkun kuntent int. Alla illum trid toqgħod ittih iċ-children's allowance u l-bonus u dan. Alla ħawdu kollox. Qalli għax għax duri kien hawn ħefna illi jgħixu bis-sisija. Bis-sisija. Qalli jieħdu l-ftit mingħand il-ħefna. Għalli u rabbew anki femilji kbur bis-sisija. Is-sisija ssibha fid-dizzjonarju, kont nafha jien għax kont nfittex id-dizzjonarju. Tfisser it-talb, bit-talb, titlob jiġifieri. Jiġifieri kien jafha nannu wkoll. L-interessanti huwa dan. X'aktarx Ma ma nafx Carmen taqbilx miegħi, x'aktarx illi l-istess kelma llum fl-Għarbi hija l-kelma sijasija tfisser politika sewwa, imma imma n-nisel huwa minux kont qed naqra jew ilu ftit insomma ktieb illi jagħti xi qwiel Tunezin. Tiskanta x'kien hemm, pereżempju jien naf Anki taqra ngħidu aħna mhux kull iswed fehme, mhux kull abjad xeħme, dak mhux Malti hu sew. Imma darba kien hemm dal-qawl ukoll. Illi dal-qawl tgħidu mara skont il-qawl imma jingħad għal xi ħadd illi jiftaqar. So jiftaqar jitlef ġidu ngħidu aħna. Dawk tafu li fid-dinja Għarbija, insomma, jekk jekk jekk mara naf jekk missiera jew jew ir-raġel jitlef il-ġid tispiċċa bejt waħda wara oħra qudiem hi wkoll. Il-qawl jgħid hekk ara. Ma da qed tgħidu eh, xi ħadd mara li ġiet fil-faqar, seba'?

Ma jqulux dik Sisija, jiġifieri Tallaba, bint Sisi, bint Tallab. Sewwa? Probabbli illum intom tibqgħu ċċassati lejha, probabbli n-nannu kien jifhimha xi tgħid, sewwa jiġifieri. Si, is-Sisija hija t-talb. Sisi huwa min jittallab, raġel u mara tkun Sisija. Sewwa? Kelma oħra illi kont nismagħha fil-kuntest ta' dawn in-nies hi l-kelma tinġela. Tinġela. Innan ma kienx uża iktar tan-naħa tan-nies tal-qrendi kienu jużaw għadisa. L-argument ikun da, pereżempju jekk jekk tkun ma tifleħx, għadu aħna, tieħu boqqa brudu tinġile. Sewa? Jew tħules lejn is-sema u l-ajru jkun ilu ħafna mħawwad, jew ix-xita tgħid, Inġile naqra l-ajru kemm ilu mħawwad sewwa, ġief tiegħu sewwa. Jew jew xi mara illi ma tkunx sabiħa ħafna u tgħid ara, żabat wiċċha u żabat daqsxejn xagħre u nġlied. Ġiet tajba. Eh, din hija kelma importanti li nħossien. Għax tinġela għalkemm imeruni fuq di, sewwa, ġifieri forsi m'għandix raġun ukoll. Aħna nafu bil-kelma ġilwa fil-Malti, sewwa, l-ġilwa. Issa De Soldanis semmiha, sewwa, f'kuntest meta ħafna nies ma kinux jafu x'tfisser u qalilna li kienet tfisser il-purċissjoni li tagħmel l-għarusa mid-dar għall-knisja. Imma l-ġilwa hija magħrufa fil-kuntest Għarbi, Mislem, mhux Mislem biss Għarbi, biex għax maġa l-insara wkoll. Il-ġilwa u dak il-mument meta eh, biex biex nitkellmu b'terminoloġija li nifhmu aħna, meta r-raġel fuq l-artal jgħid l qasis jgħidlu jgħidlu inti trida lil dija lu iva rrida, u li jgħidlu tridu lil dija lu iva rridu. Bl-Ingliż jgħidu you may kiss the bride, issa se wardatha. Dik hi l-ġilwa proprja fil-kuntest. Il-ġilwa hi meta meta r-raġel u l-mara, issa, fil-fatt meta tikxef wiċċha fih, ma jistgħu jaraw lil xulxin u eventwalment imorru fis-sodda għal ewwel darba sewwa. Għax il-ġilwa hi r-release speċi, pereżempju f'kuntest tas-sufi, tas-sufin. Il-ġilwa tas-sufi hija l-estasi li jitla' fiha meta hu jiltaqa' ma' Alla. Sewwa l-argument hu li hu mhux tad-dinja ma ta' Alla, meta jiltaqa' ma' Alla dik hija l-ġilwa tiegħu. U l-ġilwa ta' Oriġinarjament, mhux qed ngħid li għadhom tal-għarus u l-għarusa, huwa meta issa jistgħu jgawdu lil xulxin sewwa, ġifieri li qabel kienu jridu jżommu daqsxejn id xulxin jgħidu le le isma' ħasseb wara jbusha speċi issa issa jistgħu jmorru u dik hija l-ġilwa tagħhom sewwa. U l-ġilwa milli nista' nifhem dak li qrajt fl-Encyclopedia of Islam hija wkoll l-isem ta' ktieb tas-Sufis, speċi ta' li speċi li dawn jitilgħu wkoll f'estasi bil-kant. Jiena naħseb illi ikun aħjar li nieqaf hawn, sewx inkella ma ngħejjew wisq. U għandi ċertu kurżità biex nara jekk għandkom xi reazzjoni jew forsi xi stejjer intom minn naħa tagħkom jew xi mistoqsija li jista' jqanqalli lili xi tifkira sewwa u niddiskutu xi ħaġa. Jekk m'għandkomx, Ma jkun ġara xejn speċi imma ħadt gost nitkellem magħkom, insomma nittama li tifmu illi jekk kien hemm mumenti meta meta xi affarijiet kienu taċċajt ma kienx hemm il-ħsieb illi jkunu taċċajt daw dal-affarijiet f'żożiti fixkluni daqsxejn li jisa għax jiġifieri l-fatt li inti qed tagħmilha ma' ambjent li tħoss illi mhux qed iwieġeb għad-dinja li qed tħabbat wiċċek magħha inti fir-realtà, kien daqsxejn waħda problema, però llum tgħidx kemm jien grat u kuntent sewwa li għandi dil-perspettiva ġdida, perspettiva li forsi mhux daqshekk komuni fuq il-ħajja tan-nies tar-Raba' jew ta' il-Maltin tal-irħula ta' dari.